Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba
ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo Zwifanyiso zwa sathelaithi zwi nga shumiswa u anganyela khaboni i vhulungwaho nga maḓaka. Tshigwada tsha vhorasaintsi vha dzitshaka tsho sengulusa zwifanyiso zwa milioni dza fumirathi u anganyela khaboni kha miri u bva kha maḓaka a Amazon, Congo Basin na Southeast Asia. Mawanwa a tsedzuluso a sumba uri maḓaka a khou vinyuwa nga tshanduko ya kilima nga nḓila dzo fhambanaho kha ḽa Afrika, Asia na South America. Bammbiri, Heterogeneous Climate Controls of Tropical Forest Biomass yo ganḓiswa kha dzhenala ya Nature. Vha ramabindu muṱuku a bvaho tshiṱirikini tsha Vhembe, Belra News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku nga u vha fha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 8482541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi havha. Ndi pfi muṱaḓi wanga Phesi. Bisinese i wanala Manini na hanefha Thavhani Moḽo. Thavhani Moḽo ri vha ri khou shuma zwezwi zwa u foda vhathu zwa u vha dzhuma mara vhaṅwe vha ri buka vha ri vhidza uri ḓani ri fodele dzi event dzashu hayani na dziṅwe dzi event dzine dza dzi khou itiwa khamusi mishumoni kana dzi dzi celebration. Ngo ralo ngo ralo hayani ndi vha ndi khou diḽa nga studio ndi na studio tshi na backdrop na mavhone mavhili nyana a thi ngo tshi ita ndi kale kale tshi khou tou takuwa zwithu zwine ra ri khou ḓi diḽa nazwo hanefhaḽa studio ndi zwezwi zwa dzi portrait dzi birthday shoot dzi pfhi dzi mini hedzi dzi pregnant shoot ndi zwithu zwine ra khou ḓi ṱanganyisa zwone hanefhaḽa studio ndo thoma u foda hanefha thavhani nga i think 2021 nda kona u aluwa from there eh, nda vula studio tshetshe a si kalekani kani ndo tshi vula nga 2020 2023 or 2024 eh, ndi nga ri u benefita roṱhe ngauri riṋe ri afha ri tshi khou vhidzelela vhathu zwinepe thavhani hanefha muṅwe u vha a khou ḓi thusalea a khou wana zwinepe zwa tshipi zwa fast zwine zwa ḓa ngo u ṱavhanya a songo thoma a ya kha mpisi studio kana a songo thoma a buka muthu ee ri vha khou vhona ngati ri khou wina roṱhe hafha fhethu ah, currently maybe ah, 15000 iti nṋe kha business yanga ine nda khou vhona uri zwi nga ita ndi yeneyo ndi to upgrade nyana kha zwithu zwanga nṋe a si zwithu zwinzhi zwinzhi zwino nda khou pfha ungari zwi nga ita uri um business yanga i si aluwe ndi khou tea u tou wana koko 15 k ndi khou pfa ungari ndi vha ndi started okay i very much nda uyu ndi adolf phumudzo ni tshilaphala bisinese yanga i wanala makhado biaba kha ḽa nzhelele ndi vha ndi khou shuma nga u dilivara vhathu na u dilivara mihwalo nga goloi ya private na nga goloi ya baki ndi ndi vha ndi khou shuma 24 hours vhathu vha no vhuyelwa kha kha vhubindudzi hanga ndi vhashumi vhane nda ita ndi tshi vhafha goloi uri vha shumise goloi um ha dovha vha na dzi customer dzine dzavha dzo nthola dzi a vhuyelwa nga uri ndi vha ndo dzi khathela distance kana ndo dzi khathela lwendo lwa u tshimbila na u hwala ha dovha vhuyelwa na nṋe muṋe ngo wana zwiṱukuṱuku zwine vha mbadela zwone tshelede ine nda nga humbela kana nda nga vha ndi khou ṱoḓa uri ndi thusiwe ngayo ndi hundred thousand uri ndi kone u developer app ya uri vhathu vha kone u wana khayo na u wana iṅwe goloi ine nda ḓo kona u thusa vhathu ngayo ine ya ḓovha i kho thusa ine nda kho i shumisa ndaa.
Ndi nṋe Makavhorifilwe bindu ḽanga ḽi wanala ha Matsapapapani ndi vha ndi tshi khou rengisa zwikontsi hanefha Phaphaphani zwi na miṅwedzi miraru ndi khaḽo iḽo bindu. Ndi nṋe ndo no vhuyelwa nga murahu ha musi ndo wana order ṱhukhu mara arali ndo wana order nnzhi a thi vhuyeliwi ngori zwiṅwe ndi a balelwa u zwi ita nga ḽivhanga ḽa uri a thina tshiṱofu tshihulwane tshiṱofu tshanga ndi tshiṱuku um u thusiwa ndi nga ṱoḓa u thusiwa nga tshelede yo no swika ten thousand uri ndi kone u ḓi rengela tshiṱofu tshine tshi na dzi pani khulwane uri ndi kone u ita zwikontsi zwi zwinzhi bindu ḽanga ḽi aluwe ndi nga livhuwa arali ha nga vha na muthu ane a nga nndambedza nga hayo masheleni a